re ya o leboga modimo ya maatla otlhe re go lebogela bophelo bo o re fileng bona modimo ya maatla otlhe ba bangata ba re phetseng le bona ka tšeko ke mabitla rona o re file bophelo re re o ya halalela o ya halalela ga gona ya tshwanang le wena ka kgalalelo modimo ya maatla otlhe o re file tsa go apara o re file le tsa go ja rona le ba malapa a rona ka tseno o re file le maatla a go tsena ka gare go kobamelo ya ntlo ya gago modimo ya maatla otlhe re re o tshwanna ke thoriso lentswe la gago le santse ne le tlilo go bolela modimo ya maatla otlhe

ke ya leboga phuthego ya modimo ntumelele ke re re ya lentswe le galalelang la modimo nna le wena re tlile go bula lentswe la modimo go tswa dibukeng testamenteng e ntšha dibuka ke tse pedi buka ya pele e re tlileng go e bala ke buka ya matheo lesome le metso e robedi re tseya temana masome a mabedi le metso o le mongwe re emise mo masome a mabedi le metso e mebedi ra be re bala le masome a mararo le metso e metlhano lekwalo la rona la mathomo matthew chapter 18 re tlile go bala verse 21 re bale le 22 e be re emisa mo go verse 35 lekwalo la rona la bobedi Ke mareka lesome le motso o le mongwe, re tlile go bala masome a mabedi le metso e mene, re emisa mo masome a mabedi le metso e, e, e, e, e merataro. Mark chapter 11, re tlile go bala verse 24, re emisa mo go verse 26. Ke ya leboga ha re bone lekwalo la Matthews chapter 18 re tseya verse 21 yona e balega ka mokgwa ke fa pitoro a atamela a moraya a re morena mokaulengwe wa me o ka ntaofela ga kae ke ntse ke mo itshwarela A e ka nna ga supa? Jesu a mo raya a re, Ke go raya ke re, e seng ga supa, mme e nne ga soma, ga masoma a supa ga supa. Verse 35. Rre wa legodimo le ena o tla direla jalo mongwe le mongwe wa lona yo o sa itshwareleng mokaulengwe wa gagwe ka pelo yotlhe. Lekwalo la rona la bobedi. Mareka chapter 11 verse 24 ha o e bone e balega ka mo. ke ka moo ke le rayang ke re tsotlhe tse le di kopang lo rapela le fa e ka nna eng lo dumela gore lo di amogetse mme lo tla di bona e nne e re fa lo rapela le eme lo itshwarele yo lo mo gopolang molato wa gagwe Gore Rraeno yo o kwa magodimong le ena o le itshwarele ditlolo tsa lona. Mme fa lo lona lo sa itshwarele, le ena Rraeno yo o kwa magodimong ga nkeke a lo itshwarela ditlolo tsa lona. Amen. Leo ke lentswe la Modimo, e ka Modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa.

Lentsi ke le le reng, O re tshwarele melato ya rona, le rona tle tle re itshwarele ba melato le rona. Keresete o maatla otlhe ka gare go tumelo. Tsotlhe tse re di etsang ga rena le tumelo kapo re di kopa ka lebitso la gago, lebitso la Morena wa rona Jesu Keresete. Tsotlhe re tla di fumana ka mokgwa re di kopang ka teng. Morena ke Modimo wa ka le mosomotle wa letsatsi, ke yo ntate moruti wa rona ya re rutang ka metlha le ka matsatsi. Morena le Modimo wa rona re mo kopela motho. Mo apese ka mahautata o maatla otlhe, Re bulege ditsebe senatla sa legodimo, rona ba re thibang ditsebe mabaledi wa go loka, gobane re a rutwa senatla sa legodimo, fela re tshwana le batho ba ba sa ruting. Mabaledi wa go loka re oketse ka ga re itumele. Morena le Modimo wa ka di re dire tse di siameng ka botlhale jwa matsatsi. Re a kopa senatla sa legodimo ga re folaele go tsotlhe tse re di etsang ka mo lefatsheng le le ka kwano.

ga gona moya wa boitshwarelo mo re tshelang teng re phela re tletse moya wa ipusolosetso ga o tadima go mesebetsi go nna le wena di dirang teng ba bangwe ba batho le go ipuisana ga ba buisane lebaka ke eng re tletse moya o senang tshwarelo re tletse moya wa ntwa re tletse moya wa o lesana mo o le sebetsang teng ga nka wa tadima mo dikerekeng le mo o re rapelang teng ba bang ba ba
ba rara bobe ba o kopisa batho ba bang ba batho ba rara bobe

ga re ba bona re a hupela ga re ba bona re kwata gagolo re ba ba kae ba e leng gore batho ba ile ba tla mo go rona ba kopela ditshwarelo empa rona ntse re le bakeresete ba betha loto mogatlhe ra re nna nka sele ba bangwe ebile ba e feteletsa a rena ke jesu ba e feteletse a re nna ke jesu nka seke ka o tshwarela a re tshwarela tla e bona ko diheleng
empa letsatsi le letsatsi re ya re palelwa melao ya modimo ka jeno lentswe lere

moo batho ba neng ba patela disuwa tsa bona teng mo e leng gore melato ya bona ba ne ba e lefa mo go yene lentswe le re
o mongwe wa batho o tla mo go yene ka lebaka la gore a ne a kolota
a ne a kolota 10000 rand
ga ke etsa simpole gore o e tlhalogane lentswe lere a khuba maka lengwe le gaa kopa kgosi ya gae
gore ke kopela gore o mphe sebaka utlwele botlhoko ke tla nna ntse ko go duela

ya utlwa sello sa gage ya mo utlwala botlhoko ke ditemana tse re sa di balang ba
re ga tswa
ba fetsa go mo tshwarela molato wa gage ba re ga tswa ena a kopana le motswalle wa gage o e leng gore le ena motswalle wa gage o palata ena ga a kolote kgosi mara ene o mo kolota fela ten ranta ole a re ka re ke a koa
ka mokgwa le ene a kopileng ko kgosi bebele e reflecta le go kwala gore
ga a ka amogela tshwarelo o ile a mo gobelela a mo tsogela le maatla jaanong seo se lo rutang

tlhekefatseng ya bana le basadi tse e leng gore batho ba ema mo go tsone o ile o boloka yang programme tseo o palelwa ke go boloka melao e modimo ga nke bere bolokile melao ya modimo nke bere sena 16 days

re tletse moya o seng ona moya wa boitefeletso moya wa ntwa moya o sa tliseng kahiso ka lebaka la gore ga o na tshwarelo ga o na tshwarelo ga o na tshwarelo mo o phelang teng ba bangwe ba rona ebile re extenda
wena le ngwana eno

ga re na moya sinawo umphefumulo empa rona re nyaka go tshwarelwa lefathena siyafuna lentswe ke mo le ukuthethelela re kgalemang ka sheno re liyaphuza ya re atamela siyasisondela sakaramente se se bitse isithebe go esiyingcwele na le mantswe a re reng akhona amazwi mokeresete o mongwe le o mongwe Mokeresete o mongwe le a o mongwe.
itekole ena Azifunisise. gore o eme jwang ukuthi ume kanjani wetse re ya re ntse re tsena siyahamba re ntse re re nna nka se mo tshwareng Nna motho o thabisang. mara ba- o boletse bo-

over setlhare sa mofeini ka lebaka la gore ga a fitlha moteng o ne a lebeletse tse ngata are mo arieng eo
go ne go bonala e le ditlhare tse ngata tsa mofeini
bare se seng se ne se mo kgatlha
matlhare a teng a le matala

re ba ba kae ba rile ra bua ka batho Sing- singa- re sa bue bo- botle ka bona singakhulumi ubuhle ngabantu o tsere ngwana o itse o rato ya ga robala gae o phela dithabeneng o tse o ka tla re ba ka tla ba mo tlhabile ka thiba re ba ba kae ba rile ra bua yang ngakhe esikhulume ba tla ba ngabantu. tlhabile mekokolo baze ba ka lebaka la di- maleme a rona amalimi ethu nje

mo malapeng a rona re ka ba le kagiso mo re rapelang teng re ka ba le kagiso le baagisani mmogo re ka ba le kagiso go re tsanang dikolo teng re ka ba le kagiso mo dikopanong re kopanang le bomme le bontate batlhanka le barwetsana mo le kopanang batho ba ka sena ga o tla ba o sutelela batho ba tlare ga o tla ba o thabela ka lebaka la gore o tle mo le sekao se setle sa lentswe la modimo nna le tshwarelo nna le tshwarelo gore tshwarele o re tshwarele o re tshwarele melato ya rona jale ka ga le rona re tshwarela ba ba re seteleng ntate ntate ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se etsang eya ka nnete ka nnete o tla ba le nna paradaiseng re bua ka boitshwarelo ba nnete

Re kopa yona tshwarelo, tshwarelo e rona re sa kgoneng go tshwarela ba bangwe. Jehofa, etla o tlo re rute go matlafale, go mmele, mmele, pelo le moya, tseo re di rutwang ka mehla le matsatsi. Monghadi ya Bophelo, re tle tle re fokoletswe le makoa ao a re tshwarang ka motsotso le motsotso. Senatla sa Lehodimo, re lokise ka hare, motho ka hare, Jehofa ya Matla ohle, moo re phelang teng, moo re tsamayang teng, moo re Buang teng sefatlha sa legodimo, le mo re sa ntseng re tla ya teng le mo re tlholle re phela teng, Jehofa ya Matlaohle, re rute go utlwa se Moya o se bolelang. Re rute go phela se Moya o se bolelang, Monghadi, a go loka. Modimo ga fele pele, baruti ga ba fele pelo go bua ka mehla le matsatsi. Ga ba na boikhutso ka go re ruta tsela ya nnete le bophelo, empa rona ra khutswa, Jehofa ya Matlaohle.

Boima boo re tla re bo jere go tswa malapeng a rona, e tle re ha re tswa ka gare ntlo ya thapelo le ya pina tsa moya, Jehofa, go utlwagale ka gare go masapo le dinama tsa rona le dikelello gore ka nnete ke ne ke gatile tulo e e halalelang. Ka nnete ke boleletswe tsela ya nnete ya bophelo. Jehofa, go utlwagetse. Go utlwagetse, Ntate Moruti wa rona. Modimo, e ka re a ka go matlafatsa ka mehla le matsatsi, ka gore ga o fele pelo. ka taba tsena tsa bontimo senatla sa legodimo e tla go boloka ba botlhe ba dumeletseng go kena ke mogau wa modimo o tlhokang go etsa e kaka modimo re a o leboga re ntse re kopa yona tshwarelo ya dintho tse mpe tse re di etsang ka mehla le matsatsi re fesega kolodi jehova e re mohlomong ga re di etsa re gopole gore o re itshwarele melato ya rona jwale ka re itshwarela ba melato le rona modimo ya maatla otlhe Le ka nako ena jale, re sa ntse re re go leboga mo motshegareng ono, a Modimo re dumeletse go ba teng ka gare go sebaka. Modimo, e tlere ga re tswa ka mo, ebe matlaitlailane a rona a maatlafetse, Modimo ya Maatla Otlhe. Re tshepetse go Wena, re wa mangweleng ka le letšhaba le le le dikela, fela ka baka la gore re e tlhoka yona tshwarelo, go utlwelana botlhoko, Jehofa. Modimo o teng, o ya galalela ka nako tse tsotlhe. Re a go leboga boleleleng ba selemo ga selemo se ntse se ya se lo wela, o ntse o bile le rona. Re tlisa ditanki le dipoko mo motshegareng wa kasheko, re le ka gare go kereke ya gago ya BRC e kgolo. Modimo, o tla o re bolokele ba ba leng siko ka sena sebaka ka mabaka a itseng. Re a leboga, Jehofa. ke ya leboga phuthego ya modimo re tsaya ditemana di le tse pedi ke tlabe ke emisa mogolo wa rona pele ke tseya tlhonolofatso tlabe ke emisa mogolo wa rona mme mamainola ba tlotlang a fana ka molaetsa wa christmas o o tla mo mapheleng a rona 354 354 re tsaya ditemana di le tse pedi di re pula tsa letlhogonolo ga di na ka medupi re tsaya fela ditemana tse pedi tseo fela mme mamainula o tlabe a tla a re atamela go tla go re fa molaetsa wa christmas day

Ka malwetsi a re tsamayang ka one. Ntate Moruti, tla ke go dumedise tlhe. Ke dumedise bagolo ga mmogo le mma Moruti, bo mme re kopane ga mmogo le bo ntate re kopane, batjha re kopane. Sunday school e ntle. Lebitsong le letle la Morena wa rona Jesu Kreste. Amen. Amen. ka thomo ya ntate moruti ga mmogo le bagolo ba kereke um ke molaetsa o re o kry-ang go tswa go bona ka ngwaga le ngwaga Ba re wisetsa motlholo mo ngwaga o re tla kenang mo ona 2021 le Christmas ya 2020. Botlhale ba ntlha ke go tshaba Modimo. Ntate Moruti lentswe la gago la kajeko Ha o mpha metsotso e mebedi fela ke injection. Ha ke tla ka nnalete ke go tlhaba injection o ya o tshaba o tshaba botlhoko bo ba injection. Kgante ka mo gare e na le ditholwana tse di monate tse o tla tlhatlhamologana. O re tshwarele melato ya rona ka mokgwa o re tshwarelang ba ba melato le rona ka teng. Fa ke eme fa, ke bona kereke e e eme ka mokgwa e emeng ka teng, ke a ipatla ka ipatlisisa gore re tshaba corona ga re tshabe modimo Ke nako ya December, ke tla be ke apere stofi ke le mamainola ke lebetse ke ile mo monneng sule ga o ya letlhakaneng ke lebala leina la ke lebetse gore corona e teng mare ka gare mo kereke ke sa tle ke tshaba corona a re yeng re tshaba modimo re sala lentswe le re re buang ka metlha le ka matsatsi re re botlhale ba ntlha ke go tshaba modimo re kry-ile melao e reng ba ba bokoa ba ba more than sixty years ba ba bokoa a ba nne gae fela motho o ntse gae o flex ga a tle kerekeng o tshaba corona ga a tshabe modimo ntate moruti o tlotlo ntshwarele ga mmogo le le bagolo ba kereke a re re tshaba modimo ga o ikutlwa gore go a kgonagala gore tla kerekeng tla kerekeng o ye o rapele re na le tsatsi le le rapelang ka lona ka di-thirty first tsa january ga o rutse ko gae o le bokoa e ya o rapele ka mokgwa ba bangwe ba tla e ba le kamo ba rorisa modimo se rapele ka letsatsi leo fela a re yang re rapela mabanking form corona ke re tlo phelang ka yone

re a e tshaba ga re dikereke molaetsa wa ka teng a re tsamaye re itlhokomele fo re tsamaye le teng gore e tlatle re fole ntate morutshwara ya gago gobane ke o mongwe wa batho ba ba senang tshwarelo motho ona mong ke ka mokgwa ke leng bokoa ka teng o seke wa tshwana le mamainong wa re tlheng ena o bokoa le nna tla ke nne bokoa ena nka sekebe ka boitshwarelo Ke molaetsa wa kacheko wa Keresemose. Molaetsa wa kacheko wa Christmas-e ga ona dilo tse di monate. O na le monate wa lefoko la Modimo fela le le reng a re tsamaye re itlhokomela, re tsamaye re tshaba Jehofa Modimo. Gobane re tla tsamaya re ya menateng ko teng a re fa le corona. mo ke tlabe ke ke tshaba go fa mamtlhango metsi ke re o sekana metsi ya ka ke tshaba corona mare ko ntle ke tlabe ke fa ba le kgwa ba castle night e re tlhaogase ke lebetse ka corona a re re tshaba jehofa modimo ga bolwetse bo go setse bo le teng bolwetse bo ke bo modimo a re lekang ka ona gore a re tla kgona na Ga dipula di na maabane, tse dingwe ke tsamaya ke di bona mo tseleng mo le santsane ke le mo tseleng ke tla kwa le pula e na. Ke re motheo wa motho ya o sa Modimo o arabile, gobane puso ya rona le yona ga e ire dilo tse di tshwanetseng. Gongwe ka gore re bona e suthelela, batho ntse ba tshwara, ke ka mokgwa Jehofa Modimo a arabelang ka dipula. Modimo o arabe, fela ga o mo tshepile, o mmisa e le ka nnete, o ira tse di tshwanetseng, O bala Baebele o e sala morago. Ntate Moruti, ke, ke mantswe a ke nang le ona phuthego. A re tsamaye re tsamaye re tlhokomele. A re tsamaye re tlhokomele bana, gore ngwana ba irang ka bolwetse bo. Bolwetse bona bo teng, bo bo batlang tlhokomelo fela, le thapelo e kgolo. A re yeng re rapedisane. Modimo a tla tla re tshwarela. Tsotlhe tse tse di mo lefatsheng. Ke a leboga. A re tsamayeng re re, Merry Christmas to all. Merry Christmas. Merry Christmas. a re amogeleng tlhogonolofatso ya morena a morena a go tshegofatse a go boloke a morena a go phatsimisetse sefatlhego sa gage a go e tshwarele a morena a tsholetse sefatlhego sa gage a go neye kagiso go fitlhelela go tla ga morena jesu ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutlheng

Modimo ya matla otlhe re tla re atamela selallo sa gago se se boitshepo papa ya matla otlhe e lwa le motho yo o kwa teng e lwa le matswalo a rona modimo ya matla otlhe moo re go sitetseng teng modimo ya matla otlhe re ikotlhayo le go inyatsa sebe sa rona papa ya matla otlhe re ya re atamela selallo sa gago se se boitshepo bana le rona re a go kopa modimo yo maatla otlhe maatla a moya o halalelang a ike e be ona a tsayang karolo le go re ruta ka gare go tshebeletso ena re kopa tsena tsotlhe modimo re tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste amen